Pien ada gin ma weko peko tye ka medde tutwal i lobo acoli, acoli dek lok ada. Kit bed ni acoli ngeyo ni ngat eni lanek dano, ngat eni oneko dano. Acoli myero gibed ka gongo lok agonga, pe giwac lok ada. Kadi bed ni Acholi ngeyo ni ngat eni layat, neko dano ki yat, walo dano, ngat eni lawol, wolo dano ki yat, Acholi pud lingoko gibedo ka mine amina ki lok calo ngwec cit Mm? Kit kingeyo ni ngatti ocelo dano ki muduko ngatti un- laneko oneko dano gibedo ka manne amana ka ninge. En aye gin ma oweko peko tye ka medde i lobo acoli. Man aye tyen lok ma oweko peko tye ka medde dok peko pe twero gik i lobo pa wan acoli. Pien acoli dek lok ada, acoli dek winyo lok ada, kit ngat mo obino loko lok ada nyo an kite abino aloko lok ada ma tyeko ka maleng ma wi lobo wa ki Lubanga weng me wi polo ngeyo ni lok ada ento acoli mito ni en pwod ibin ka defending lok ada eni ni wek nongo lok ada eno ma an aloko-ni onen calo goba i wang lwak onyo onen calo goba i wang dano mukene. Gitye ka tute to cover up ni wek dano pe onge lok ada kikome. But dano calo an, Daniel Soka, pe apari, I don't spare you. I don't beg anybody.

An alworo Rwot Lubanga ma ocweyo polo ki lobo keken, ento pe dano adana calo an. Co ka pe ka ingeyo ni in pe icweyo polo ki lobo, nge an pe abilwori. Ka ingeyo ni in aye pe imiyo yamo bot an me yweyo

latin ibikako akaka ki yat kun ma nongo kome lit kabija kome lit doko marac in macalo lanyodone nyo in macalo lanywal iwang ma ikako latin akaka ki yat. Ka dong koni yat ocako tic maber i kome, latin dong bino cako pwonyo in, cako nyero ma cwinye yom, cako tuko. Ento na nen ma in itye ka kakone ki yat-ti, onongo en pe tye ka nenone. Onongo pe tye ka neno berni onyo tamo ni in cagwok imito neke. Rom aroma ki gwok ka omoko i kwak. Gwok ka omoko i kwak kit wa Rwod en gwok obino ka konyo en ki i kwak ni wek ikony gwok ki i kwak. Gwok pe obi sparing. Wok obikayo rwode ku kwiji kwiji kwiji kwiji kun nongo rwode obino ki lakar ki jami ducu ni wek en i saving gwokke ki i kwak ma en omoko ki iye but pi ni gwok tye lakwiye piny dok pe neno matut calo wan dano dok pe tye ki ngec ni gibino ka konye. Gwok kayo rwodeko, gwok kayo ngat obino ka konyo en nyo obino ka gonyo en ki i kwak. Dong tyen lok man bene rom aroma ki lakwiya piny onyo ngat ma pe ngeyo piny. Ka iwa itite, ipwonye, imine tam matir wek kwone olokke, onyo wek ming ma en tye iye ni eko, onyo wek timo gin marac ma en tye iye ni eko. En cako neno in calo in lamonene, cako neno in calo en in dano marac. Mm. Bad diki maca ka dong opoto i peko ka dong cako nene ni oh Daniel Soka ni kara dano ma ryek kuman. Daniel Soka ni kara dano ma ngeyo piny kuman. Daniel Soka i kare ca ojuka pi gin marac ma an onongo atye ka timone ci an pe aye. Daniel coka i kare ca owacce lok ma kuman. Ento an pe aye lok ka Daniel coka kun adok ka yero en, adok ka yero Daniel coka, adok ka cayone. Pi tyen lok man, en aye oweko acwali tye ki caro lok ma waco ni ange tyene lit, ange woto mot. En woto mot. Itye nenone? Co, amito awac bot Acholi atir kacel ki jo ma winyo leb luo weng ni, lok ada tye calo dako ma oyac. Dako ka oyac onyo dong ogamo iye kite adek kite mito wang ma onywal. Wang ma latin ngo okati woko. So lok ada tye kumeno. Kadi bed ni in latim bal onyo wun lutim bal ki kru wu onyo wun lutim maraco lutim macol ki kru wu Ka Daniel Soka otito lok, obino oteme with fake comment, oteme me kelo confusion ni wek onywen wi dano, wek onywen wi Acholi, wek onywen wi lwak, wek lwak pe onge lok ada ka ma tye iye. Meno eni weng balo cawa. Eno ni weng pud ocit kudo. Pien the more you try to hide yourself, the more you try to defend the truth, it's the more you will expose yourself. En aye oweko acwalo waco ni rwom ma itye i pwodo cet kudo, pien cet ka ipwodo kudo nongo imedo ngwece ameda, nongo imedo racce ameda. Ti nenone, obicwalowu kare madwong me nongo dano ma loko lok ma kwiri, ma tii, ma te lebe tye atir, dok pe bilworo ngat mo, calo an, His Excellency Daniel Soka. pe bi ubicwalowu kare dok nongo-ne wubiyelowu, pien dano me dyero kwone ki nenone weng me tito lok ada me konyo kaka nongo-ne tek. Moreover, wun macalo Acholi wutye blessed ki dano macalo an Daniel Soka pien cene mo ma wubiwilo peke, lonyo lobo mo ma wubiwilo peke, dok pe wubilworo won gweng mo, pe wubilworo latela mo, onyo pe wubilworo laloc mo, onyo latim bal mo keken, kono in lakwo, kono in layak. Onyo in kono ladini ma itimo gin macol ka ibino iruko bongo matar ni wek kinen ni in itye dano maber wek in inen maber i wang lwak pe rwatte dok pe ber ni in itim gin marac gin macol.

ni in dano maber kun icol piny nyo nongo aneni i dyewor in ibedo ka timo gin marac ibedo ka neko dano ibedo ka timo tim maraco tim malik onyo in ibedo ka yako dano i dyewor onyo ka timo bal i dyewor ento odiceng in imyero inen maber i wang dano an pe abipari an abimoyi ka maleng. ki ciloni-ni weng wabiweko lwak obingei, wabiweko acoli obingei, wabiweko lwor obingei. Pien ba acoli kacel ki jo ma winyo leb lwor amito awacwu ka maleng ni wek wan wagiko bal ki tim maraco ma tye ka timme i lobo ma megwa calo lobo acoli nyo lobo pa lwor omito Pe waweko bwor wang bwor ki olwangnge. Omyero pe waweko nyo walworu wa jo lok ada, dok pe omyero walworu wa jo bal pa otim bal onyo pa jo ma gitamo ni gin ginekowa i ka macol ci lokke pe obingene. onyo jo ma gitamo ni gin giwalo wan ki yat ci lokke pe obingene onyo jo ma gitamo ni gin neko wa onyo gitimo gin marac i kom wan ci lokke pe obingene wan macalo acoli dok amedde ki lego lutino acoli madwong me bino i wel madwong me joining an in activism Pien activism en aye twero cobo peko me i lobo Acholi. Waco lok ada en aye twero cobo peko ma tye i lobo Acholi. So wan omyero wabin wajunya calo nyig kic. me exposing onyo me leyo wi otim bal onyo me exposing onyo me yaro jo ma gutimo bal ka macol gitamo ni peking tye i nge balgi ci wakelogi ka maleng bot lwak ci wakelogi ka maleng Pien latim bal obimedde ki timo bal ka ongeyo ni dano pe ongeye, latal obimedde ki tal ka ongeyo nyo ka tamo ni dano pe ongeyo en nyo ongeyo talle-ni. Lawol obimedde ki wolo dano ki yat ka tamo ni en pe kingeyo pi yatte-ni onyo pi wolle-ni. Co wek wol ki nek ki tim arac maraco ki tim maraco me kwo ki me yak i lobo Acholi ogiki, omyero wayaru lutim bal ka maleng. We don't fear or favor, omyero wayarugi ka maleng. Yes! Pien amyero awac bot won Acholi ni, wek ngat moni obed dano me awora nongo tye ki jami adek ma abiwaco botwu. Nongo wungeyo jami adek eni me ryeko ma an atye ka wacone botwu. Man aye jami me ryeko ma romo adek. ma a ki i buk pa Philosophers onyo buk pa lukwan matut, pa lungec matut, pa lutam matut. Co wek ngat moni obed dano ma awora onyo obed dano ma ngene onyo ma ngeyo ngo ma en tye ka timone omyero onge jami adek magi. Ma acel en aye identity dano nyo latela nyo lalok pa dano nyo lacung pa dano nyo lacung pa lwak omyero onge jami adek egu ma awacogi ma pigi tego ma aa ki buk pa luryeko. Identity. Tika ngat angeyo identity ma mege ci obibedo ka wore pien nongo en ngeyo gang ma en a ki iye, ngo ma en imito ki ka ma en itye ka cito iye. So identity pire tek tutwal. dok jami mukene ma wek ngat moni obed dano ma wore doki obed latela pa lwak omito obed ki gin ma kilwongo ni integrity. integrity and personality so jami adek eni pigi tek tutwal identity integrity and personality so teke ineno ngat mo keken ma tye ki jami adek eni ma an akwano botwu me ryeko eni wor ngat enoni dok ilwong ngatti ni latela. En aye oweko tin kimiyo nying ni His Excellency bot an, Daniel Sokka. Pe akette kena ento kimina. Dong lutwa, amito awacciwu kwot eni.

obedo bedo ki it's a state of nyo bedo ki genne muromo ki bedo ki mural nyo i kit pa dano mural mabeco nyo i kit maber mural mabeco En aye rom aroma ki spirit of wisdom. Omyero in ibed ki the principle of Holy Spirit wek in ibed ngat ma kilwongo ni a man of integrity. Omyero in ibed ki the principle of Holy Spirit. Jo ma gukwano gingeyo what are the principle of the Holy Spirit. Yes, dong ka ngat moni tye ki moral interest onyo i kit ma mege marac onyo i kit macalo abo, miti mukato me lim.

me nrm ki opposition mogo ma onongo gikanne ni gitye opposition kun nongo cuwalgi tye yelo onyo timgi tye yelo co i nge boc me gutim wot pa aryemo ocito ocato acoliko wa ki lwakke o ducu bot Museveni ocito ogamo cente o madit makato milion angwen milion miya angwen ki bot Museveni omako cal kwede ocokke ki family ne ki dako ne ki wede ne ducu me cito ka rwate ki Museveni ocokke ki lutino ne ducu me cito ka rwate ki Museveni state house ento amito apeny Amyero apeny Acoli kacel ki Bosmic ni in Bosmic ma onongo icito ka rwatte ki Museveni-ni, onongo in iweko Acoli kwene? Ma onongo in icito ka rwatte ki Museveni ma kombeddi in itamo nyo iwaco ni itye ka lweny i kome-ni, onongo in iweko followers ma megi kwene ki lwak me i Acoli olu iweko gin kwene? Meno en aye lapeny ma Acholi kacel ki lwak ma tye i lobo Luo weng gupenye. Pien in pe itwero cito icato kakani onyo followers ma megi. Ka dok idugu, itamo ni in iryek dok imedde ki fool ki fooling onyo nyweno wi dano. Co kodi nyweno wi dano ene ni kitwero nyweno wi luming, wi lukwiya piny. wi jo ma pe gingeyo piny, wi jo ma pe gingeyo ka ma gicito iye, Onyamira ki Lubaba ki jo ma nyimgi pe. En aye oweko jwii awaco ni pol followers pa boss mego team weng, pole weng inongo jo ma pe okwano. lutim bal maraco, jo ma pe gimito ni kinge balgi, lumero ki lutim abor. Jwi, An awaco ni, 'Wek gin ibed latela. ma lubbe ki lok ma titiro-ni omyero moral interest ma megi omyero obed maber. In pe ibed ngat ma latim abor, ibed ngat ma inyo omego, iti ki lagit onyo iti ki dako ma iti responsible pi gin. Ento in iti ka bino i tela ento ipe ki dako, ipe bene inyomme. ci dong moral interest tye nining moral interest pe tye atir en aye wek adangnge bot acholi ni ngat ma peke onyo ma pe onyomme onyo ma pe ki dako onyo ma pe gwoko dano. onyo pe twero bedo responsible pe omyero ki gen ki leadership position mo keken ngat ma tye ki miti me cente ma cato lwakke pi cente dano calo Tim Bosmigini omyero pe ki gen lokke omyero pe

Kono nen kong pingo ka wan apenyo in ma in ilwonge ni in latela nyo in lalok pe Acholi ni in moro i kare nyo in ka onongo ikato woko i kare ma in icito irwatte ki Muceveni Museveni omiyi cene me kampein, omiyi jami ducu dok icung ite patine dok iwero wer malit marac ma werni dong cwero cwinya loyo weng ni NRM sure werni dong gin ma cwero cwinya loyo weng pe tye gin mo ma boss Mick owero ma dong lit loyo gin eni ni NRM sure. Ki dong me aryo ni ka ceng ikwanyo gamente ci cona waraga ci wer eni ka kiwero bot otimo nyo kigoyo ingete i cawa ni ma tye ka nyweno wi dano ni en edek Museveni ma tye ka nyweno wi Acwele ni en edek Museveni ni Boc mego biwinyo nining? Pien wan mukene ma onongo watye i opposition i kare ma watye i campaign, wer eni oturo cwinywa tutwal, obedo lit i komwa tutwal, obedo calo bom i kwowa. En oweko tyen pi tyen lok man an pe obibedo yot bot an, His Excellency. Daniel Soka, wod pa Adong, me timo kica bot boss mego tim. Wayam pud pe alwongo nying ma, ento tyen alwongo nying ma pien cwinya tye cwe. Ma olubo kor Rudi. En aye. Nyweko nyinge tye ni Adong pol nying i Acholi kicako ki tyen lok. So an His Excellency Daniel Soka wod pa Adong pe obiye lok ming mo keken pien ma acel jo ma nyingi Adong pole gunywalo lutino maryek keken i Acholi. Pol jo ma nying mitni megigi adongi, inongo lutinone weng pole ryek. Mon lutino ma a ki i Royal Family, lutino ma gia ki i gang ker. Co odya pa lameny en aye lutino ma jo ma kinywalogi rwodi aye onywalogi.

in our political system, in our government system. Onyo itim maraco ma tye ka timme i lobo ma megwa onyo i kom dano ma megwa. Pien ka pe waloko nga obiloko. Dok ma aryo myero inge ni kit pe iloki pud ibito. ci bedo ber ka iloko ka ito, pien lokki ni obigak calo evident, obibedo calo caden i lobo. Dok ngat ma oloko calo an madwong-ngi kit oto pe obito, pien lokke ki dwane pud obimedde ki winye i lobo, message ma mege pud obimedde ki winye i lobo. En oweko kiwaco ni luwer pe to. An activist. Pe to. An activist. Calo Nelson Mandela gi kiri bed ni oto kong bed pud tye makwo. An activist. Onyo lalweny pi twero pa dano. Calo Martin Luther. JR, Kom ma kome bedo oto pud tye makwo pien pud kitye ka medde ki tic ki kwot ma mege onyo ki lok me ryeko ma mege ma opwonyo ki i wi lobo. Dano calo Napoleon Buonapote of French, revolutionary ma ocako wa ki

In hali 18 in hali 1897 I think. So gin ma tye omyero wamedde ki waco lok ada dok pe omyero walworo to onyo walworo ngat mo onyo pe wabedo ki lworo ni ngat mo obineko an pi ni aloko lok ada. Pien ngat oneko in, to bene tye i kure, ngat mulweny i komi, lweny bene tye i kure. Ngat ma tamo ni itye i balo yoni, en yone dong cok balle loyo weng. Dong abimedde ki loko lok ada, ki pwonyo kaka, dok abimedde ki wacone ka maleng. ni omyero pe kilwongo ngat mo keken i lobo-ni mapat ki Lubanga. Tenge ngat ma dong pe Lubanga pe omyero kilwong. Dok awaco dok anwoye ni ka in ideg winyo lok ada ci pe iwiny lok ma mega. Dok ka in ideko ada ci pe iwiny lok pa mega. En oweko followers ma mega tye jo maryek ma ngeyo piny ki jo ma mito ada ki jo ma giye ada gitung i ada en aye followers ma mega dok gin aye lurema. Wuneno pol jo ma ka an aloko onyo aceto posting i YouTube onyo i Facebook onyo i TikTok ci gin gibino giloko lok abaga onyo gikelo comments maraco, meno en aye lutim bal, luneko, lukwo ki luyak pien ginongo ni an atye ka exposing mungio, atye ka balo ka camgio pien gicamo ki remo ki yak ki kwo ki cilo. Co myero wan macalo acodi kacel ki lutino acodi wa ayu kacel me junye calo nyig kic me joining activism me exposing lutim maracu i lobo acoli onyo i lobo pa lwo wek bal pe omedde. En oweko ka in iporo bal ma tye i lobo pa lwo bal nok tutwal i lobo pa langi bal nok tutwal i lobo pa lu Pien alur pe mwodo lok, gilwongo Ee ni ee, gilwongo Bii ni bii. Langi pe lworo lok, omegi wa ma tye i langi lwor me langi. Pe gilworo lok ada. Ka in lakwo, kibino ki exposing in i kin dano kwici kwici kwici kwici. I kare mo ma atiyo ki NGO mo,

Dako-ni neko dyangi aryo onyo tedo dyangi acel dyegene onyo tedo dyegi acel ki nucu onyo aryo keken nongo kare mukene-o en eni aye dong amoko ni langi kare en aye danona the same thing bene otimme i lobo alur ento wek amok ni ka ma an atwero kwo iye maber i lobo pa lwor en aye lobo pa ngo Langi ki alu, pien lok ada they believe in the truth and gikeme ki lok ada keken. Jal wek langi i apac group exposing dako ni ma ludito me conference weng sponsor wa ki facilitators madongo weng tye kenyo. Ludito me USAID weng tye koni kenyo. No pud atiyo ki USAID. Ka gubino jal co adek Ki mon aryo ja gubin gucako kwano lok i wi dako-ni ja lok madongo ma ka i Acholi pe kibiloko rangi guonyo weng i wi dako-ni. I cakke i nino eni-ni jami weng oyubbe. Kong dano-ni obedo ka cwalo lu, obedo ka kanne, obedo ka cwalo luticce keken dong. Kiweko ni omedde ki tic ba, omedde ki supply, omedde ki tedo dine workshop. Okanne okong nino adek. Ento nino adek in mukanne ni we? Ni calo ocako medo dyegi from i wel me adek ma gimiye ni calo ocako medone ka pe angwen ci abic. Dek bino muromo, jami weng, mucele ki jami weng, soda ki juice ki bia amata, weng bino muromo. Meno en aye kit ma omyero wan Acholi omyero wakwanyu ka wamito ni wacobo peko ki i lobo ma megwa macalo Acholi. Wakwanyu example ki bot langi, wakwanyu example ki bot omegiwa ma tye i lango ki omegiwa ma tye i lobo Alu. Labongo eno, ci lunek obimedde ki neko dano i Acoli me nywok, luyat gubimedde ki neko dano ki yat i lobo Acoli, luwol i level mapatpat gubimedde ki wolo dano i lobo Acoli, lukwo ki luyak ki lutim camucana nyo corruption gubimedde. me medde ki timo bal i lobo Acholi. Aloko man pi lit pa Acholi, aloko man pi ngom pi Acholi, aloko man pi lobo Uganda. Lwonga ni His Excellency, His Excellency Daniel Soka, wod pa Adong.